Sou, gudde Moien. Nodeems mer gëschter eis Mesuren annoncéiert hunn, géif et haut drëm goen, Iech e bësselche méi Detailer dozou ze ginn. Mir hu vun der Organisatioun hir et esou virgesinn, dass ech eng generell Introduktioun maachen an dono hutt Der e ganze Panel zur Verfügung, Vun den Experten aus den eenzele Ministèrë bei eis aus der Santé wäert dem Conseiller d'Madame Anne Kaltö do sinn, d'Françoise Berthet, dat ass Directeur adjointe vun der Direction de la Santé, de Luc Feller, den Haut-Commissaire à la Protection nationale wäert dobäi sinn. Mir hu Leit aus den. Finanzen, de Carlo Fassbinder, de Bob Kieffer, mir hunn Leit aus dem Ministère du Travail fir déi aarbechtsrechtlech Froen, d'Nadine Welter, mir hu vun de Ministère de l'Economie den Tom Théiwes, éischt Conseiller, deen och do wäert sinn, vun de Classes moyennes d'Françoise Schlink, vum CGDIS den Direkter de Paul Schréider wäert zur Verfügung stoen an och vun der Sécurité sociale hu mer. Zwee Leit och derbäi, voilà. D'Nabilio Fernandes ass do, soudass Der do kënnt, wann Der Iech preparéiere wëllt, Är méi spezifesch Froen, alles wat Aarbechtsrecht ass a sou weider, déi wirtschaftlech Mesuren, do sinn déi néideg Experten dann zur Verfügung, fir Är Froen entgéintzehuelen. Ech giff vu menger Säit aus nach eng Kéier op de Gesamtkontext agoen. Firwat huele mer déi Mesuren? Wat ass den Zweck dovunner? An och nach eng Kéier e klenge Bilan maachen. Mir hunn ons elo esou organiséiert, dass mer ab muer wäerten all Moies um 9 Auer, fir eng gewësse Reegelméissegkeet eranzekréien, d'Aktualisatioun vun dem Stand vun den Infizéierten wäert all Kéiers um 9 Auer online sinn. Ech mengen, dass méi einfach fir eis, dass méi einfach fir Iech. Gëschter wou ech hei stung hat ech nach net de leschte Chiffer, mir ware bei 77, awer entretemps gëschter Owend, de Moien 81, mee dat kënnt lues a lues eran. Ech mengen et ass méi einfach wa mer dat einfach op een ee Moment am Dag festleeën, da weess jiddwereen wou en drun ass. Also 81 elo schonn, Dir gesitt et geet wierklech steteg erop. An dat ass och dat, wou mer eis mussen an deenen nächsten Deeg drop gefaasst maachen. Mir sinn an enger sanitärer Kris. A wéi wëlle mer déi ugoen? Ech hunn Iech dat nach eng Kéier veranschaulicht mat engem Diagramm, deen entretemps jiddweree kennt, mee ech mengen, et ass ganz wichteg, deen nach eng Kéier ze affichéieren, wann do vläicht den éischte Slide kann draginn. Jo, voilà. Mat ass e klasseschen Diagramm, wou der ënnen d'Zäitschinn hunt an uewen d'Zuel vun den Infizéierten. E wesentleche Facteur bei deem Ganzen ass eis Linn, dat ass eise Gesondheetssecteur, dass deen dee gefuerdert ass. An eist Zil ass, dass mer dee Gesondheetssecteur esou halen, dass en dat Ganzt packt. Wat geschitt, wann een näischt mécht? Dat wär deen nächste Slide. Dann hu mer eng, jo, nächst Slide, voilà, dann hu mer eng Courbe, Wou Bänke e Bockel kënnt, an dat wat mer wëllen évitéieren ass justement deen ieweschte Bockel do. Dat heescht eis Zilsetzung ass, dass mer eis esou opstellen, dass mer évitéieren, dass eise Gesondheetssystem dat Ganzt zu engem gewëssen Zäitpunkt net packe wäert, mat Konsequenzen wéi mer se a verschiddene Länner gesinn, an Italien, wou Leit net kënne soignéiert ginn, wou mussen dramatesch Prioritéite gesat ginn. Dat ass dat wat mer wëllen évitéieren. Dat heescht, wann Der op den nächste Slide wéilt weidergoen, dat wat mer ustriewen ass eng Courbe ze kréien, déi Esou verleeft d'Sich, dass mer et packen, dass mer an eise Capacitéite bleiwen. Dat heescht, dass dat, wat ech ëmmer soen, mir spillen op Zäit, mir probéieren dat Ganzt eriwwerzeréckelen, dee Bockel kleng ze kréien duerch déi Mesuren, déi mer huelen. Do hu mer am Fong zwou Haaptschrauwen, un deene mer dréien, an dat wäert an den nächste Slide nach eng Kéier. Engersäits schaffe mer mat der Bevëlkerung, fir Beweegung an der Bevëlkerung anzedämmen. Dat hëlleft eis, deen ënneschte Bockel ze kréien, dass mer, dass mer d'Aktivitéiten, d'Kontakter tëscht de Leit esou wäit eroffuere wéi et geet, esou wäit wéi et och vertrietbar ass. Dat ass en delikaten Equiliber, mee dat ass am Fong fir anzewierken ënnen op déi Courbe. Dat sinn am Fong déi Mesuren, déi d'Bevëlkerung elo betreffen, wou mer soen, verschidde Saache si zou, dir gitt net méi iwwerall hin, ziilt am Fong drop hin, dass d'Leit net méi esou sollen zirkuléieren. An dann, ganz wichteg, mir probéieren alles ze maachen, fir eise Gesondheetssektor an deenen dote Circonstancen esou staark wéi méiglech ze kréien, dat heescht, fir en ideale Sputt ze behalen, dass mer alles maachen, fir elo do d'Energie dranzesetzen, fir d'Gesondheetsstrukturen ze entlaaschten, fir se prett ze hale fir déi akut Fäll, déi se ze traitéiere kréien an esou weider. Dat ass am Fong, voilà, fir et enker ze veranschaulichen, firwat mer dat maachen, wat mer am Moment maachen. Ech ginn net op den Detail. Dir hutt den Detail vun de Mesurë gesinn. Mir haten déi gëschter ganz duerchgaangen. Ech géif just nach eng Kéier wierklech den Appell maachen, Wa mer soen, eeler Leit, fragil Leit sollen dobanne bleiwen, dann ass dat vläicht net an éischter Linn, fir d'Circulatioun erofzedrécken, mee do ass d'Prioritéit wierklech, si selwer ze schützen. Et ass nach, wie téiert een ëmmer méi, dass och vereenzelt jonk Leit effektiv dee Virus kréien an och Komplikatioune kréien. Et ass awer esou, dass an der Reegel nach ëmmer haaptsächlech déi eeler Leit, déi sinn, déi am meeschten exposéiert sinn, dass do, wou mer mussen drop schaffen. Dofir ass déi éischt Mesure, wou mer wierklech déi Recommandatioun maachen un déi Leit, déi wierklech exposéiert sinn, Haalt Iech dobannen, haalt Iech dobannen, kuckt no Iech. An dann dat anert, eeben dat ganzt soziaalt Liewen, wat mer eroffueren, mat de Geschäfter, déi zouginn, iwwerall, wou Contact ass, wou d'Leit an d'Restaurant sëtze ginn, an de Bistro an esou weider, dat ass wierklech dofir geduet, dass mer esou mann wéi méiglech Espacë kreéieren, wou d'Leit sech et weider ginn. Et kann een d'Liewen net stëll stoe loossen. Verschidde Saache musse fonctionnéieren, dat ass evident, mee Verschiddenes huet een awer an der Hand. Dat wat net muss sinn, soll ee wann-ech-gelift si loossen. Ech géif hei nach eng Kéier wierklech en inneschten Appell zur Disziplin maachen. Dir hutt, wann Der d'Aktualitéit gekuckt hutt, a Frankräich gesäit et aus, wéi wann nach méi drastesch Mesuren misste geholl ginn. Firwat? Well d'Leit sech einfach owes net drun halen an awer rausginn. En plus, elo schéint Wieder, et ass eng flott Ambiance dobaussen. Ech weess, et ass lackeleg fir elo Party ze maachen, mee et ass net dat, wat elo ugesot ass. Et geet elo drëm, wierklech seriö ze sinn, d'Mesurë seriö ze suivéieren, alleguerten zesummen. An ech wënsche mer wierklech, datt mer an dësem Land dat hikréien, datt mer net mussen Mesuren huelen, Just well d'Leit sech net drun halen, dass mer wierklech do mussen nach eng Couche dobäidinn, dat wär wierklech traureg. Mir hunn haut och Kontrollen, dat ass alles ganz schnell gaangen iwwer Nuet, déi Mesuren, déi mer en place gesat hunn. Mir sinn eis bewosst, dass dat vläicht nach net iwwerall ukomm ass. Dat heescht, haut ass d'Police ënnerwee fir ze kontrolléieren, wéi et ausgesäit, gëtt awer eréischt ab muer verbaliséiert. Mir ginn de Leit eng Chance ze verschaffen, wat geschitt, dass verschidde Saachen ebe mussen zou sinn. Mee et gëtt scho kontrolléiert. Mir mussen dat natierlech am An hunn, wa mer Mesuren huelen a mer kontrolléieren se. An et hält sech keen drun, hu mer net gutt geschafft. Dann vläicht zu den Activités essentielles. Mir hunn elo verschidde Saachen. Verschidde Saache mussen opbleiwen, fir datt mer kënne fonctionnéieren. Dat sinn d'Activités essentielles. Déi géif ech nach eng Kéier am Detail duerchgoen. Mir hunn awer och Saachen, déi zou sinn. An do si ganz vill Froen. Mir hunn eng Oplëschtung am Arrêté. Do géif herno vum Panel eng Kéier genau duergestallt ginn, wat dat bedeit. Do sinn immens vill Froen. Ech hu schonn eng ganz Lëscht Froen och verschafft. Ech géif proposéieren, datt si dat herno maachen, fir den Update ze ginn, wat dat am Detail heescht. Och Zousazerklärungen. Et si ganz vill pertinent Froen natierlech scho komm. Ech géif fir mäin Deel eng Kéier drop agoen, wat déi Activités essentielles sinn, déi mer wierklech elo oprechterhalen. Dat ass natierlech alles, wat Stroumversuergung ass, Waasserversuergung, d'Müllabfuere, et gëtt ganz Déchéen ze geréieren, Dreckskëschten ewechhuelen. Do sinn och nach vill Froen. Do si mer am gaangen och mam Syvicol elo haut nach ze kucken, wéi mer kënnen déi eenzel Gemengen alignéieren, datt een do eng Linn kritt, wat d'Müllabfuer ugeet, datt et kloer gëtt fir d'Leit, wat wéi funktionéiert. Natierlech de ganze Secteur vun de Liewensmëttel. Mir mussen iesse kënnen. D'Restaurante funktionéiere jo och am Modus Take-out an esou weider, datt ee sech ka verpfleegen. D'Laboratoire fonctionnéieren natierlech, de Gesondheetssystem fonctionnéiert, och alles wat Soins ass, Soins à domicile vun den eelere Leit, de ganze Fleegesecteur, deen ass extrem wichteg elo, dee muss mer mat alle Moyenen um Lafen halen. Transport public, deen hale mer och um Lafen an natierlech och elementär Finanzdéngschtleeschtungen. Dat heescht, Dir gesitt, dat ass e bëssen dat wat een einfach brauch, fir datt mer als Gesellschaft einfach kënne fonctionnéieren. Et kann een net iwwerall d'Schotten dicht maachen. Eppes, wou ech elo selwer net am Detail wäert dran agoen, mee wou Der och herno d'Experten zur Hand hutt, dat ass de Congé, dee mer ageféiert hunn, de Congé pour raisons familiales, deen een ënner heiten Ëmstänn kann huelen. Do si ganz, ganz vill Froen. Do ass och en FAQ online, wou déi meescht Froe schonn beäntwert sinn. Mee wann Der dozou nach Detailfroen hätt, Wend Iech och do vläicht herno un d'Experten dozou, dofir si se hei haut. Vu mir aus ass et do och nach eng Kéier den Opruff, Hutt och Verständnis justement fir déi Services essentiels, déi musse fonctionnéieren. Do muss och kënnen Nee gesot gi fir esou e Congé. Da mussen aner Léisunge fonnt ginn. Mir hunn och eng Rei Léisungen en place, ech kommen op déi ze schwätzen, mä mir wäerten net alles kënne léisen. Et ass jiddweree gefuerdert, fir mat ze hëllefen, wou e kann. Si mer erëm bei der Solidaritéit an der Gesellschaft. Mee et gëtt Aarbechtsplazen, déi ginn einfach elo gebraucht. An do muss och e Spidolsdirekter kënnen decidéieren, nee, dat geet elo net, du muss elo do sinn. Et sinn Operatiounen, déi musse gemat ginn. Et sinn einfach Servicer, déi mussen assuréiert sinn, well soss Liewen a Gefor ass. Sodass mer och do ëm Verständnis bieden, wann a verschiddene Secteuren dat einfach méi schwierig gëtt, fir dee Congé ze huelen, mussen aner Léisunge fonnt ginn. Vun eiser Säit si mer och amgaangen, op esou Léisungen ze schaffen. De Secteur stäerken, de Gesondheetssecteur stäerken, wat bedeit dat? Ech géif vläicht och direkt op déi ganz rezent Aktualitéit agoen. Et huet jiddweree matkritt, eis däitsch Kolleegen hunn ons gëschter am spéide Mëtte matgedeelt, datt déi Grenze wäerten zougoen. Dat huet ons net ganz vill Zäit geloss, fir eppes en place ze setzen fir eis Pendler. Mir hunn iwwer Nuet awer e Certificat ausgeschafft, well eng Exceptioun fir d'Pendler ass. Dat ass mat Däitschland en Accord, dee mer hunn. Haut ass all Patron informéiert ginn iwwert de Wirtschaftsministère senge Leit, wannechgelift dee Certificat erauszedrécken an de Grapp ze ginn, datt d'Leit sech kënnen ausweisen als e Pendler, deen zu Lëtzebuerg schafft, well ab muer mussen se dee virweisen, fir an d'Land eranzekommen. Mir hunn ausgehandelt kritt, datt de Moien nach jiddweree konnt erakommen. Heescht, dass elo wierklech, wou et drëms geet, an ech hoffe wierklech, dass jiddwereen deen dee Certificat elo fënnt, en ass online, déi Leit brauchen deen, well soss riskéiere se moar de Moien op der Grenz ze stoen. A Frankräich hu mer nach keng Informatiounen an déi do Richtung, mee ech verstoppen Iech och net, dass ech fir mech op alles gefaasst sinn. Mir hunn déi doten Informatiounen am Nomëtte kritt. Mir waren net drop preparéiert. Dat war en Telefonat, wat komm ass op ierweschter Stell. Mir hunn och haut alleguerte gesinn, dass de Grand Est an de Confinement geet, dat heescht, dass d'Aktivitéite komplett erofgebrach ginn. Wat dat fir eis bedeit, och do wäerte mer alles drusetzen, alles drusetzen, fir eng Pendlerclause ze hunn, well ech brauch Iech et net ze soen, Dir wësst dat, mir fonctionnéieren an deem Land hei, mir hunn 200.000 Frontalieren, déi all Dag an dat Land kommen. Eis ganz Wirtschaft, eise ganze Secteur, Sozialsecteur, Gesondheetssecteur steet a fält mat Frontalieren, déi mussen alles dru setzen, déi Leit kënnen hei ze behalen, fir ze schaffen. Alleng am Fleegesecteur sinn 62 Prozent Pendler, déi dee stäipen, also am au sens large de Fleegesecteur. Dat ass net näischt. Ech brauch Iech net ze soen, wat dat bedeit. Wat hu mir elo eisersäits gemat? Mir telefonéieren op diplomateschem Volet alles, wat mer kënnen. De Premier ass do nonstop am Asaz, fir fir eis ze verhandelen, dass mer déi Clausen do wierklech stabiliséiert kréien. Mir hunn awer och Crèchen en place gesat ronderëm eis Spideeler. Dir wësst, Crèchen, Schoulsystem ass zou. Mee mir sinn eis natierlech bewosst, datt d'Leit am Fleegesecteur vläicht net onbedéngt eng Léisung hunn. A mir brauche se awer. Dat heescht, mir hunn ab haut néng Crèchen, déi fonctionnéieren, wierklech ronderëm de Secteur hospitalier an de Fleegesecteur, fir deene Leit prioritär eng Solutioun unzebidden. Dat ass eng éischt zu Rëmeleng. Dann hu mer eng zu Biwer. Et ass eng zu Stroossen, Ettelbréck, Habscht, Ëlwen, Wolz, na beim Rousegäertche fir d'Zitha an zu Nidderaanwen. Dat heescht, dat sinn 9 Crèchen, déi fonctionnel sinn. D'Leit sinn och do informéiert ginn. Mir hoffen, dass dat eis wäert zegutt kommen. An da si mer och parallel amgaangen, hu mer gëschter Nuet eben opgrond vun där Informatioun, déi do komm ass, si mer amgaangen, dat ass dann, ween aus enger Nout eng Tugend ka maachen, eis Hotellen, déi leider esou gutt ewéi eidel stinn, si mer amgaangen ze mobiliséieren. Mir wäerten och haut eise Frontalieren ubidden aus dem Gesondheetssecteur, aus dem Fleegesecteur, wa si wëlle bei eis wunne kommen. Mir ginn hinnen eis Hotellen zur Verfügung, se kënne mat hire Famille kommen. Den Tourismusminister, de Lex Delles, ass amgaangen, dat esou schnell wéi et geet en place ze kréien. D'Kommunikatioun wäert haut schonn erausgoen. Dat heescht, Dir verstitt d'Approche, mir probéieren eis Frontalieren, déi mer wierklech brauchen elo an eisem Fleegesecteur, mat alle Moyenen hei bei eis ze halen. Wat dat wäert bréngen, kann ech Iech haut net soen. Dat ass eng Idee, déi mer haten, déi gëtt en place gesat. Mir hoffen, dass mer domadder zumindest eng Rei Leit vläicht kréien, déi einfach elo fir déi Zäit hei bei eis um Territoire sinn, dass do, wou mir zumindest elo mol mengen am séchersten ze sinn, dass mer se wierklech och ënnert der Hand hunn an op se kënnen zielen. Dann hu mer och intern bei eis eise Krisestab am Ministère de la Santé gëschter nach eng Kéier verstäerkt. E ganz grousse Merci och fir d'Solidarité interministérielle. Do ass den CGDIS ass mat aktiv bei eis, d'Arméi huet eis Leit zur Verfügung gestallt fir déi ganz Logistik, fir déi ganz Organisatioun ze pilotéieren. D'Fonction publique wäert eis Leit zur Verfügung stellen. Dat heescht, mir verstäerken eis aktiv, well mer eng zentral Roll wäerte spille fir d'Besoine vum Terrain entgéint ze huelen. Wa mer wëllen dat, wat mer virdru gesinn hunn, eise Gesondheetssecteur elo stäerken, ass et immens wichteg, dass mer eppes en place hunn, wou mer kontinuierlech d'Besoine kënne monitoren, wou mer héieren, wou ass e Problem, wou baant sech eppes un, dass mer kënne schnell reagéieren. An dofir musse mer eis och bei eis selwer elo einfach verstäerkt wierklech an e verstäerkte Krisemodus erasetzen. Dann och nach vläicht e Wuert zu de Mesurë fir de Patron, mee déi kënnt Der och herno nach Är Fro stellen. Et ass awer wichteg ze wëssen, mir hunn nach gëschter d'Mesure geholl, dass, ech hu mäin Ziedel vertässelt, Moment, ah, et ass och egal, dass an der Sé d'Sécurité sociale do, ah, ech muss dat awer sichen, soss soen ech d'Falsch, jo, d'Cotisations socialen, voilà, déi ginn ausgesat. Do si mer amgaang ze kucken, fir dat no hannen ze schiben. Sonja, du sees nee, wann ech eppes Falsches soen. Et ass jo dat, voilà. A beim Congé pour raisons familiales, och wichteg fir de Patron ze wëssen, dee gëtt jo virgestreckt vum Patron, et ass normalerweis zwee Méint Délai, fir deen ze rembourséieren. Do si mer och amgaangen ze kucken, fir dat ganz schnell en place ze kréien, dass do net e Cashflow-Problem kënnt. Dat heescht, dee Congé maache mer alles fir, dass mer deen Délai de remboursement wierklech esou esou kuerz wéi méiglech soll kréien. Mir sinn ons scho bewosst, mat wat och de Privatsecteur elo ze kämpfen huet, esou wéi jiddwereen op alle Fronten. Voilà, dann nach zu den, zu den Stocken. Ech weess, dass dat d'Leit ganz vill beschäftegt, virun allem och am Secteur. Mir hunn elo alles en place gesat, eis Ambassade mobiliséiert ronderëm d'ganz Welt, fir alles ze orte wat mer nach kënne fannen. Mir hunn zwee Volle prett vun der Cargolux, déi eis kënnen Afléien, wat mer da wäerte fannen. Dat heescht, mir maache wierklech alles, fir eis Stocken esou gutt wéi méiglech eropzeschrauwen. Si si gutt, mir hunn net déi dramatesch Situatioun, wéi se schonn an anere Länner ass, wou ee schonn d'Deeg kann ofzielen, wou alles op en Enn geet. Mir si relativ gutt gestallt, verhältnisméisseg gutt gestallt. Mee et ass eis Suerg, wierklech alles ze kréien, wat mer kënne kréien, an dat hei ze hunn an eisem Stock national, fir dass mer esou laang wéi méiglech hikommen domadder. Do musse mer elo alleguerten zesummen d'Daumen halen, dass mer déi Commanden, déi mer um Lafen hunn, a mir hunn der ganz vill um Lafen, dofir nach eng Kéier den Appell un Gedold, et kënnt Material, et komme Masken, et kommen Testen, et ass just nach net do, dofir Gedold am Secteur, mir schaffen dodrunner, dat ass amgaangen ze kommen. Mir hoffen alleguerten, dass mer do méiglechst vill zesummekréien an dann och dat deementsprechend kënnen dispatchen op déi eenzel Plazen. Voilà, mir preparéieren eis natierlech och an der Hoffnung, dass dat net wäert antrieden. Wat maache mer, wa mer wierklech e Problem mat eise Frontaliere sollte kréien? Hu mer e Vivier an eiser Fonction publique? Mir hu vill Leit an der Fonction, vill Lëtzebuerger an der Fonction publique, déi elo op Servicer sinn, déi vläicht net essentiell sinn an dese Momenter. Och do si mer amgaangen, ech hunn mam Marc Hansen de Moien och ofgeschwat, bei eis an der Santé eng Aart Service opzebauen, wou mer kënnen au fur et à mesure Besoinen, Personalbesoinen identifizéieren, Kucken, hu mer do Leit, déi mer eventuell kéinten asetzen, ganz schnell ëmschoulen an esou weider. Dat heescht, dat ass dat, wat bei eis elo e bëssen den Alldag ass, wou mer dru schaffen. A méi hunn ech Iech leider och net ze soen, ausser vläicht e ganz grousse Merci. Ech krut och eng eng Offer vun de Medezinstudenten, déi hu sech de Moie schonn bei eis gemellt, fir voll mat an den Asaz ze goen. Also, et ass immens vill Solidaritéit, kann een dat ëmmer nëmmen erëm ënnersträichen, op alle Fronten. D'Leit wëlle wierklech hëllefen. Eisen Challenge ass, fir dat elo richteg organiséiert ze kréien, dass dat net à tort et à travers geet, an dat ass dat, wou mer elo dru schaffen. Voilà. Ech weess net, ob Dir elo direkt Froe fir mech nach hutt oder éischter méi technescher. Kënnt Der se gären. Dat ass vläicht eng Fro fir d'Dokter Berthet an de Romanati herno. De Romanati, Direkter vum CHL, ass och. Do, mee ech mengen dat maan mer herno wa mer de Switch maache vum Setting. Jo, ech hu mer dat elo net alles zesummen.
Ah, Leit déi an Däitschland wunnen, hei an d'Schoul ginn, déi kruten anscheinend de Moien op der Grenz gesot, datt se net op Lëtzebuerg dierfte kommen. well se eben keng Pendler sinn. Sou, dat sinn awer zum Deel Kanner, déi zu Esch an de Lycée ginn a mat hire Kolleeginnen do och zesumme sëtzen, fir zesummen ze léieren. Also a klenge Gruppen, mä awer. Ech fäert, de ganz dee Problem kréie mer net geléist, well dat war wierklech eng Négociatioun, fir eis Leit, déi mer brauchen, eis Pendler, déi mer brauchen, derduerch ze kréien. Mee fir mech ass et eng Nouvelle. Mee gutt, dat ass gutt ze wëssen. Geet mat op de Wee. Eng Léisung kann ech iech do net, jo, jo. Ok, also mir haten d'Informatioun elo vun der Police kritt, dass et relativ roueg op de Grenze war, mee ech mengen, dat ass och doduerjer, dass mer, mee da sinn awer da schonn awer schaarf Kontrolle gemat ginn. Ech hat elo nach net den Detail, ech hat just d'Info, dass et net de grousse Chaos op den Grenzen haut nach wor, mee esou hätt dat och solle sinn, vue dass jo nach haut sollten all duerchkommen. Mee ech gesinn, dann ass awer scho selektiv gekuckt ginn, wien erakomm ass. Ja, j'ai deux questions. Vous avez dit que des zones seront fermées à partir de demain. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Et les vols Cargolux, qu'est-ce qu'ils emmènent exactement?
Do kann ech Iech elo, also Zonen zou hunn ech elo net gesot an deem Sënn. Ech hu just op d'Press verwisen, dass eben a Frankräich am Gespréich ass, d'Zone Grand Est an de Lockdown ze huelen. D'Vollen si prett, mee wat se genau wäerte siche goen, wësse mer net. Mir schaffen dodrun a mir hunn eis an allen Hinsichten opgestallt, fir kënne Material nach anzefléien, soulaang mer nach iergendwou och Landegeneemegunge kréien, wat dat welt, well jo Europa och elo net méi grad wëllkomm ass op all Kontinent mat senge Vollen. Vläicht nach fir de Grand public, Dir hat gëschter an déi Deeg virdru scho gesot, Dir wiert amgaangen ze kucke mat der Liewensmëttelversuergung, mam Commerce, fir datt d'Leit kënnen, déi net sollen erausgoen, hiert Iesse bestellen, hir Iesswueren. Sidd Der do weiderkomm? A vläicht nach e bësse méi eng zweet generell Fro, Dir hutt elo d'Medezinstudenten ugeschwat, déi wëllen hëllefen. Vläicht gëtt et och nach aner Leit dobausse mat medezinescher Ausbildung, déi de Moment vläicht net schaffen, wa Leit sech wéilte mellen. Wou géife se dat maachen? Maja, do géif ech fir op dat Zweet, wat der gefrot hutt, anzegoen, huet nach e bësselche Gedold. Mir sinn do wierklech amgaangen, eppes en place ze setzen, dass mer dat wierklech anstänneg kënnen entgéinthuelen. Mir kréien am Moment scho vill Demanden, dat kënnt vun alle Säiten eran. Natierlech si mer amgaangen, Liste-réserven och ze maachen vu Leit, déi an der Pensioun sinn aus dem Fleegesecteur an esou. Mir schaffe schonn drun a mir brauchen nach een, zwee Dag wierklech, fir d'Logistik stoen ze hunn, dass mer dat och elo, wéi soll ech soen, strukturéiert kënnen ugoen, dass mer wierklech en anstännege Repertoire hunn, wou mer dat drasetzen. Mir wäerten do, soubal dat steet, kommuniquéiere mer och eng Nummer. Mee mir sinn natierlech awer och elo frou fir jiddwereen, dee sech mellt. Mee dat aartet elo, well et ass wierklech vill Solidaritéit. Et wär vläicht grad esou gutt, elo nach e bëssen en Dag ze waarden, bis mer eppes en place hu wou mer kënnen eng Nummer ginn a soen, mellt Iech dohin. Am hunn nämlech de Risiko, dass d'Leit op d'Hotline elo uruffen domadder. Et si ganz vill Benevollen, déi op d'Hotline ugeruffen an dann ass se natierlech erëm iwwerlaf, soudass mer, jo, kucken esou schnell wéi méiglech do eppes stoen ze hunn. De Mëtteg schaffe mer dodrunner an dann hu mer och e Kanal, wou mer wierklech all déi Leit, déi wëllen mathëllefen, mat upaken, iergendwou kënnen entgéint huelen. Déi aner Fro war fir d'Liewensmëttel. Jo, dat ass, do huet den den Lex Delles huet kloer, hien ass do wierklech am Kontakt, dat schéint ze stoen ab muer. Ech géif och proposéieren, dass dass den Kollegen aus den Classes moyennes d'Fro herno am Detail wäerte beäntwerten. Do hu mer eppes relativ Grëffeges, mengen ech, wat ab muer ka fonctionnéieren. Da kann d'Madame Schlingi Iech Detailer ginn herno.
Ech hunn eng och eng prinzipiell Fro, wann ee sou wëll, eng staatsrechtlech Fro. Dir hutt jo eng ganz Rëtsch Mesuren ergraff, ausseruerdentlech Mesuren ergraff, keng Fro, datt déi néideg sinn, mee op wéi enger Base légale maacht Der dat? Mer hunn Arrêté geholl op engem Gesetz vun 1855. Voilà. 1885, genau. Dat erlaabt et mir a menger Qualitéit als Santésminister, all méiglech Mesuren ze huelen am Fall vun enger Crise sanitaire. Frot mech awer elo net, wat dat dat, mee et ass e Gesetz, dat ass al a voilà, war och, mengen ech, nach ni aktivéiert, mee mir hunn eng Base légale fonnt.
Dir hat vu Phase geschwat, déi verschidde gestaffelt sinn. Kënnt Der eis vläicht eng kleng Prezisioun ginn, a wéi enger mer sinn a wann et viru geet, wat nach op eis kéint zoukommen? Ech mengen, dat Eenzegt, wat elo nach kann op eis zoukommen, dat ass dat, wat Der elo spürt, dat ass e komplette Shutdown, oder wéi Der an Italien gesitt, wou wierklech e Bewegungsverbuet ass. Mir zielen am Moment wierklech drop, dass d'Leit vernünfteg ëmginn, dass se erausginn, dass se an d'frësch Loft, ass eng Woch wou immens schéi Wieder ass. Mir hunn ons dat wierklech laang iwwerluet, gi mer an déi lescht Phas, wou mer de Leit wierklech verbidden erauszegoen. Mir hu gemengt, dat wär elo nach net de Moment, mee natierlech ëmmer den Opruff, dass d'Leit sech solle vernünfteg verhalen, dass wa se grippéiert si sollen se dobanne bleiwen, dass se déi allgemeng Reegele wierklech absolut. observéieren. Wann dat net de Fall wäert sinn, dann ass et net ausgeschloss, dass mer ganz schnell wierklech méi streng nach musse ginn. Mee jo, ech mengen, e bësse Sonn deet engem och elo gutt a bësse frësch Loft. Et ass, wéi gesot, net geduet, fir elo Party an der fräier Loft ze maachen an dann op dee Wee erëm awer de Virus an d'Zirkulatioun ze kréien, mee einfach e bësse vernünfteg mam Hond spadséiere goen, sech einfach e bësse fräi ze beweegen. Mir hoffen, dass mer dat esou nach e bësse kënne packen. Mee vill méi rop, voilà, ginn vun de Szenarien elo net, nee. Vun deenen 81 Fäll, wéi vill Leit sinn dann hospitaliséiert? Dat kann ech de Stand, do wäerte mer och ab muer e genauen, detailléierte Release en place hunn. Ech mengen, gëschter woren der 10, hm, jo, 10 Stéck. Dat war gëschter Owend emol de mémoire. Mee wéi gesot, do kucke mer elo ab muer einfach eng strukturéiert Informatioun opzebereeden, dass Der ee Stéck kënnt, Dann eben all Dag aktualiséieren.
Laut dem Arrêté ministériel, deen jo ab haut a Kraaft ass, musse Klinicken all Dag gewëss Informatiounen un d'Santé ginn, notamment Taux d'occupation des lits an Taux d'occupation de lits en soins intensifs. Kënnt Der do vläicht zur aktueller Lag eppes soen? An vläicht eng zweet Fro, Wéi eng Informatiounen vun deenen ginn dann och dem Public matgedeelt?
Dat ass net geduet fir de Public, dat ass geduet fir eis, fir eis Gestioun, fir eis Krisegestioun. Dat sinn Informatiounen, déi mer souwisou kréien, awer elo vläicht net esou kondenséiert. Hei geet et wierklech drëm, datt mer och do, genau wéi Dir all Moies um néng Auer Är Informatiounen hutt, musse mir och sécher sinn, bei eis am Krisestab Déi Auerzäit kënnt dat doten eran, fir dass mer eng Vue op déi Saachen hunn. Et ass a priori elo net geduet, fir dat erauszekommen. Ech hunn och elo haut keen Detail dozou dobäi. Dat si mer och alles amgaangen en place ze setzen. Dat sinn Informatiounen, déi mer selbstverständlech hunn, awer déi lore elo fir mech net onbedéngt erausgehéieren, den Detail vu Better a Masken, déi am Ëmlaf sinn.

Et ass sécher net esou, datt manner Teste gemat ginn, au contraire, se gi méi cibléiert gemat. An de But vun de Filièrë vun de Maisons médicales, déi ab e Mëttwoch misste stoen, ass jo och justement, fir déi Leit, wou mer wierklech e Risiko gesinn, datt een déi vill méi geziilt a vill méi systematesch kann testen. Huet een eng eng Idee? Nee, kucken dat herno. Jo, ech weess net.
Ech wollt Marco, Marco. Ech wollt, sou laang wéi mer am Livestream sinn, wou d'Leit iech nolauschteren, an ech mengen et sinn der ganz vill déi grad nokucken, ob der eis nach enker kënnt aktuell soen, wat Är Consignë sinn, wat Leit solle maachen, déi mengen, si hätte Symptomer vum Coronavirus. Wat solle se haut maachen? Wéi solle se sech verhalen? Mir sollen op onsem Site kucken, do hu mer e ganz flotten pedagogesche Schema, dee mer hunn, dee mer vläit nach eng Kéier kënnten och zirkuléieren doen elo hei an deem Kontext. Ech mengen, et ass e bësselchen, geet e bësse wäit, wann ech en am Detail. Dat schued mir elo net fir ze affichéieren, mir hätten e kënnen affichéieren, mir hunn en en ligne, mee et ass am Fong eng ganz kloer Guideline, wou mer distinguéieren, sinn ech eng Personne vulnérable, dat heescht sinn ech iwwer 65 Joer, hunn ech verschidde Krankheeten. Wann dat de Fall ass, dann ass en anere Werdegang, wéi wann ech elo net eng Personne vulnérable sinn. Ech kann awer proposéieren, dass Dokter Berthet vläicht nach eng Kéier herno duerchgeet, da kënne mer dat nach eng Kéier ablenden och vläicht. Ech géif et nämlech am léifsten unhand vum Schema maachen, aplaz et elo ganz generell ze maachen. Oder wann ee mer de Schema ka ginn, wann een en hei huet, jo. Ech hätt da just eng Fro zu deene Leit, déi an de Supermarchéë schaffen, an den Takeouten. Wéi sinn déi geschützt oder wat kann ee sech dorënner virstellen? Ma u sech elo net anescht wéi de Rescht vun de Déi Reegelen, déi mer ze observéieren hu, gëlle fir all Leit. Dat heescht, déi Sécherheetsdistanz, ech ginn net ze no bei een erun, ech hale mech am Prinzip op zwee Meter ewech Vun deem niewendrun, ech ginn em net d'Hand. Wann ech a Kontakt war, ginn ech mer d'Hänn wäschen. A wann ech eppes ugepaakt hunn, wou ech mengen, et kéint problemesch sinn, ginn ech meng Hänn wäschen. Ech gi mer net an d'Gesiicht fummelen zum Beispill. Ech houschten net op mäin Noper, ech houschten an den Ielbou, ech néitsen net einfach ronderëm. Déi Gesten, jo. Mee si sinn net, dass den, de Contact étroit ass definéiert, dass ech eben op manner wéi zwee Meter sinn an och méi laang wéi eng véierel Stonn. Dat heescht, dass, dass net, wann ech enker elo kuerz laanscht Iech ginn, dat ass net viséiert, do brauch een net drop opzepassen, ass weder deen, deen am Guichet ass, nach elo deen, neen, deen normal zirkuléiert. Et ass wierklech déi, déi, déi méi laang Kontakten, wou een einfach elo ronderëm en Dësch am Bistro op eng no Distanz eben iwwert eng länger Zäit zesumm, et ass dat, wat geféierlech ass. Da sinn ech och bei de Partyen. Ech weess, dass e vill Corona-Partyen ugeduet sinn, mee och do, Sécherheetsdistanz ass extrem wichteg, well et ass genau do, wou déi Saach spreet. Dir wësst, kennt d'Beispill vun Ischgl, ech mengen, dat ass an enger Bar owes gespreet. Dat sinn déi, dat sinn déi Punkte, wou dat natierlech genau dee Setting ass, wou een zu vill do steet. Voilà. Merci. Jo. Merci.